a yn weithdrol o Abereiddi a Mynysgol yn Croesgoch, a wedyn mewn ysgol ramadeg ar y pryd yn Ysgol Dewi Sant, a dwi'n mwynhau byw yn Tŷ Ddewi, a wedi mwynhau yym dachre rei o'r pethech mlan fel yym Eisteddfod, Ond yn gyntaf gyd, does dim Eisteddfod cynta yn yr ysgol Dewi Sant, blenhydde lawer, yym, blenhydde yn ôl. Ond yy rhai o'r pethe o'ch chi 'di neud gyda'r Cymrâg, mae dachre Eisteddfod yy dros 50 yn Tŷ Ddewi. Dwi 'di mwynhau neud e, ond fel popeth arall, os oes tîm da 'da chi, chi'n mynd i fod yn orêt. A we' rhei o'r bobl yn gweitho gyda fi, y Parchedig a'r wraig, yym, a wedyn 'ma ni nawr. mor busy, mae ni'n hala bwyta bob blwyddyn i paratoi rhaglen, ond mae hynny lot o waith, ond wedyn llun ne fe nesa ni am gwyl James Niclas, nesa na fe fan hyn yn Parc Genedlaethol ag sy'n ni dwrnod da iawn a we pawb wedi mwynhau hunain a wedi gofyn pryd mae ni'n neud rhywbeth fel a to, A mae hyn i gyd yn cael ei wneud yn y Cymraeg. Ond mae dysgwyr Cymraeg gyda ni 'fyd. A'r bobl sydd ddim yn yn dysgwyr, rheina sy yn siarad gyda ni yn Saesneg, maen nhw'n mwynhau weld beth maen ni wedi bod yn wneud. Achos gyda'r Eisteddfod, mae'r Mae pawb yn medru wneud stori neu efallai canu, adrodd yn eu iaith ond maen nhw'n mwynhau weld beth mae'r Cymraeg yn wneud. R'un peth pan gawson ni'r Gŵyl Jams fan hyn, we pawb wedi wedi mwynhau a noson ni fe yn Cymraeg a Saesneg a we'r bobl wedyn dysgu Saesneg wedi mwynhau hunain a teimlo bod nhw gyda ni. Dw i 'di mwynhau wneud hynny holl fy mywyd. Yym gyda Ysgol Dewi Sant, dwi'n llywodraethwr wedi bod 30 blwyddyn a dwi wedi mwynhau e. Mae dysgu plant wedi altro lot yn yr holl blynydde hynny, ond mae'n amser caled ar y funud, ond uh, dwi'n dal yna a cadw uh, plant cael eu dysgu yn yr ardal hwn gymaint ag allan ni, a mae'n lle Braf i blant cael eu magu a wrth gwrs yym gyda'r plant bod rhei pobl eisiau aros yn yr ardal a mae y twrsied yn... mae rhaid ni cael twrsied i ddangos fath ardal sydd gyda ni a yn... pan dechreuais i yy gyda twrsied Tŷ Ddewi yy fi a David Lloyd dechreuodd hwnnw amser maith yn ôl a dwi'n falch iawn i weld bod e byth yn mynd. Dwi ar Cyngor Tyddewi, Dinas Tyddewi, wedi bod yn Maer pump gwaith. Um, lot o waith, bob tro rhywbeth yn waniaeth bob tro, ond uh, dwi wedi mwynhau e, a lot o ffrindiau uh, ar y cyngor. Ond edrych nôl i beth o'n i yn neud, dwi 'di eriod yn gweithio lot gyda plant fel y Brownies a wedyn rhedeg, rhedeg y guides mae'n trewi a y gwaith da mae pobl yn neud fan a nawr a ar y funud mae plant pobl ifanc gyda ni yn cwrdd bob dydd ioe a maen nhw'n mwynhau a dwi'n falch i weld bod lle dyn nhw fynd yn tyddewi i, i mwynhau hunain. A wrth gwrs, mae ni fan hyn gyda Parc Ydreithol fan hyn. Dechreuais i a, pan mae hwn yn ed, cael ei edrych ar, uh, fi a doi arall fe yn edrych arno, uh, Phil Roach a Rod Williams, a dwi'n falch i weld bod e wedi twyddi hyn yn lle canolog i ni, bobl yn dod fan hyn i ofyn ble fynd, a of gwrs mae'r galeri gyda ni gyda Sutherland. Mae e wedi twddu a dwi'n falch iawn fod e'n gweithio fel mae e. Am amser maith yn ôl, dechreuais i siarad byti Eisteddfod Genedlaethol a pawb yn gweud, o, gewch chi byth dde Glenys, gewch chi byth. Ond cadw fynd, a fe gyson e'r Eisteddfod Genedlaethol yn Tŷ Ddewi, a beth dath mas o hwnnw lot we dysgwyr Cymraeg. A dar hynny mae dysgwyr Cymraeg wedi bod uh, yn cael eu cynnal yn Tŷ Ddewi reit trwm. Maen nhw'n cwrdd fan hyn a mae lot o ups a down wedi dod o hynny. A o hynny fe gas mi uh, y West Gwen a Glenys Glyn Rhosyn yw'n enw i trwy'r West Gwen. A'r person we, uh, a'r enw hynny cyn fi ar ei ar ôl i farw, farw we yn athrawes Cymraeg i'n ysgol Dewi Sant, Mary Evans. O'n i'n falch iawn, a'r person fe rhodd a drosodd y wisgwen i fi we y diweddar James Nicholas. Uh, mae'n od fel mae bywyd mor rown fel pel yn dweud. Ond uh, do, dath yr ysteddfod fan hyn i Tyddewi lot o waith, ond uh, bydd e'n llwyddiannus iawn. Gos oedd ei ddala ar um, lle awy o'r Tyddewi, ddim y mell, a Wel lot o waith a lot o bobl wedi dod ma. Dwi'n falch iawn fe wnaethon ni fe. Jen Jones ydw i, fi yw rheolwai gofel y parc fan hyn yn Tŷ Ddewi, um, parc, um, canolfan parc cenedlaethol uh, Sir Benfro. Uh, dwi wedi nabod Glenys ys pam rwy wedi bod fan hyn mewn swydd a dwi'n falch iawn o bob um, cyfraniad mae wedi wneud, mae'n um, wedi cefnogi ni fan hyn yn y Ganolfan, mae'n cefnogi y gweithgareddau yn yn y ddinas ei hunan, a mae'n weithgar yn bob peth mae'n wneud. Mae'n bleser gweld hi'n dod trwy'r drws bob amser, a dwi'n gwybod os ti'n dod trwy'r drws, mae Glenys ar waith a mae rhywbeth ar y gweill. Mae 'di bod yn bleser mawr i fi i cael cynnal y pethau 'ma dwi 'di bod yn neud yym fel yr Eisteddfod a lot o bethau eraill, dechrau y Drynoddau Hen Bobl yn Tŷ Ddewi, ond mae'r Cymraeg wedi bod yn yn glòs iawn i fi yym fel achos fy ngeni a beth o'n i eisiau neud we- pan o'n i'n fach- ferch ifanc yw cadw mynd y traddodiadau yn yr ardal hwn. trwy Cymraeg a dwi'n falch iawn dwi wedi medru helpu hynny i i ni gadw fe fynd yn Tŷ Ddewi a hefyd i bobl i ddysgu'r iaith achos wir maen nhw yn dda yn rhai o'r pethau maen nhw'n wneud. So dwi'n teimlo wrth yym y safodi a yy ysgol a plant dwi'n teimlo dwi'n teimlo fod Cymraeg yn cael ei gadw yn part hwn o Sir Benfro a gobeithio bydd e o hyd.